Hallelujah. Yɛda Awurade ase. Yɛda Kristo ase. Yɛhwɛ n'adom no na ɔmmɔborɔ dɔ ɔwɔ bɔne ma yɛnya adwensakyerɛ no. Bisa kyerɛwfo sɛ wɔde ne mmae a ɛtɔ so mmienu no abɛn na na wode bɔ ho mbrane na woka wokamfo ho sɛ yɛmmoa ngye so sɛ wode sakra w'adwen. Mbrɛ nni nkaso. Yɛndi mbrɛ no bi nkaso. Wontumi sɛ wote tebea bi mu a nkwagye nni hɔ mma wo. Na Maame Paapa, wonsakra w'adwen sɛ wobɔ abrabɔ tenenee ama wo ara wo kra. Momfa nkyɛ me, deɛ metaa bɛtena ha, momfa nkyɛ me. Hwɛ, yɛsrɛ nneyɔɔ nyinaa soɔ bio wɔ deɛ ne no wɔ asɛm no anim. Ɔse ɛda no, yɛadwuma bɛfa gya mu. Me deɛ meprikyi, nti metene. Me deɛ meyɛ yɛ me dwuma, nti mawie. Wonnya ngyee mu. Na nanso no reteetee wo, nanso no piapia wo akoto gya mu, nanso no ɛmma woyɛ prɛko. Etɔ bi a wokɔto no anaso woso ebi mfa wo ho. Akristianfo yɛbɔ yɛn ho aboro. Mosɛmni wɔ hɔ sɛ ɔno deɛ ɔyɛ Mosɛmni. Wɔba abɛgye Nyame adi no wɔtu anamɔn wɔn anan to gidigidi na wode nkwagye abɔ. Na ɔte hɔ na wonim sɛ ɔyɛ Malam no no, wɔreba abɛsesa atwa anammɔn na wɔakanyan nkwagye na wodi a woso wote woyɛ Kinsani no nkwagye abɔ nti heaven hɔ no surprise besi. Deɛ wobu ne sɛ no deɛ ɔyɛ bɔlɔ so adeɛ ɔyɛ sumina so adeɛ na mfɔsodi biara nni ne so no saa nipa no bɛnya nkwagye na wode abɔ. Abɔ nti, yɛbɔhwɛ biribi kakra na yebesua ho sɛ, Adɛn nti a yɛyɛ Christianfo, na dɛm wiase yi mu hɛn a yɛda su yi krom adokor nkwagye nnyi hɔ mma hɛn? Yɛnkɔ Bible mu na yembisa asɛm bi. Efesifo nhoma no, wɔ no hɔ na yɛrehwɛ, three. Enti sɛ moannye ne Kristo nnye no a, monhwehwɛ deɛ ɔwɔ soro, deɛ Kristo teɛ no fa. Monnwennwen deɛ ɛwɔ soro, ne deɛ ɛwɔ asase so, na moawu, na mode mo nkwa asie Kristo mu, na akyɛde a moyɛ no, yɛde yɛn nkwa ahinta Kristo mu, nti da a Yesu Kristo bɛyi ne ho adi no, yɛne no bɛnyane abom. Adɛn nti na wosere nneɛma, na wohwehwɛ asase so nneɛma? Na wose dɛ wotɔ ka, woyɛ biribiara bi, na ɔsoro hɔ nneɛma no a wose wopere ma wo kra no, wo werɛ fi wo ho. Wo kamfo asase nneɛma, na ɔsoro nneɛma de, wo werɛ firi wo ho. Ɔsoro nneɛma no a ɔbɛbɔ wo daakye na wokata wo ani bu sɛ, Dabi, baabi a morekɔ yi, na mo ase na ɛwɔ sɛ mitu, asetena a ɛsɛ sɛ mehwɛ, ahwɛyie na ɛwɔ sɛ mehwɛ no wɔ abrabɔ mu no, wonhwɛ. Biribiara a ɛwɔ asase biara so, ɔbɛboa wo, nanso hu no sɛ ɔno no nkwagye biara nni hɔ mma wo. Hwɛ ɔsoro nneɛma, ɔsoro nneɛma. Na wɔde yɛn nkwa no a yɛbɛfa Yesu yɛ yɛka no adwenkɔ de yɛn nkwa te Kristo Yesu mu. Yɛn nkwa yɛ de ahinta. Nti adɛn nti na wɔmpere so nyɛma no pere asase so nyɛma? Ɛdeɛn de na ɛma ɛyɛ wɔn atrakye? Ɛdeɛn de na ɛbɛn wɔn ma ma wɔn nsa so sɛ wɔfa Yesu ayɛ wo kra na wɔagye nkwa?

Wode no Awurade Nyankopɔn ase berɛ a wote ase na woakwan yɛ sɛ wo sɛ wode wɔ Awurade Nyankopɔn ase. Akwan yɛ ma wo sɛ wobɛde wɔ Awurade Nyankopɔn ase wɔ mmere wɔ yi mu. Wote ase dɛ biara ni hɔ bio. Ewu akyiri no, dɛn na yɛyɛ biara ni hɔ bio wobɛmu Awurade Nyankopɔn. Mmere wɔ yi na wo sɛ woasadwene, wotintim ɔnam ayie na wobisa wo ho sɛ, papa no a meredwane akɔtoa no no, anamɔntɔ bɛn na wɔtu? Nneyɛe bɛn na wɔyɛ na wɔma wɔn ani so hwɛ kwan a wɔfaa so bɔhwɛɛ ne mogya guu tɔɔ, na wobɔ me menyɛ dɛn na mintumi nyɛ sɛ wo anaasɛ mento me ne wo yɛ pɛ, na sɛ wobɛkɔ a menyɛ wo nkyɛn adom? Yɛde wo nkwa ahinta Yesu Kristo mu, enti ɛtwa sɛ wohwehwɛ ɔsoro nneɛma. Berɛ a yɛn ani no awu yi, wɔn ani no awu nyɛ. Wɔbɛfa, wɔbɛyɛ bɔne again a, yɛde wɔn no nso bɛnsane nkɔ tebea dada no mu nkɔyɛ bɔne no bio. Adɛn na maame woasakra wo dɛ sɛ wɔ tebea dada no? Adɛn na paapa woasakra wo dɛ sɛ wɔ tebea dada no? Adɛn? Yesu na wɔadwane abɛkyerɛ no, wɔnni biribiara mma wo. Ɔse, sɛ wɔne nnipa me a, wɔmma adepa nkyeɛ. Adɛn na wo, wogye di sɛ meredwane akɔkyɛ papa wei, na afei deɛ wokɔe wieɛ a, woasan w'akyi na wonuu ho, na wonam wiase. Ɛnnɛ yɛredi a ɛkyerɛ sɛ obi bewu. Nnipa kwa. Mmerɛ no aso sɛ nnipa kwa na ɛyɛ dɛ ɛkɔ. Ɛnnɛ wobɛhyia no ase yɛse wawu. Aha nte sɛ Ghana baa ho. Na nka wohwɛ bi no wonhu no a, wobɛkɔ ne posters ɛbɔ hɔ nom ɛkyerɛ sɛ wafi wiase. Nti hunu sɛ asase wei a yɛwɔ so yɛyɛ akwantufo. Ɛtwa sɛ dɛn yɛbɛfi so. Ɛno na wosɛ wobisa wo ho sɛ Bia a meyɛ akwantu na meretu kwan yi, kwan bɛn na mɛhwɛ sɛ mabɔ mo ho yie na matwe mo ho afiri bɔne ho, sɛnea ɛbɛyɛ menka bɔne so na me nkwa mfiri me nsa? Wobɛtena asase so benyin sɛ dɛn? Wubewu. Ɛwɔ sɛ wuwu no wɔ anigyem. Ɛnnɛ kɔ so wobɛwu no wɔ awerɛhom. Ɛnnɛ kɔ so wobɛwu a wo kra nna wo yam. Bible na ɔda yɛn anim no, ɔkyerɛ yɛn so a yɛbɛtu anammɔn. Ɔse baabi wɔ hɔ a nkɔɔ wɔ hɔ kɔ na ɛkwan a wobɛkɔ ne sɛ wobɛnante wɔ n'asɛm mu na woadi so na wode akɔma abɔnsam no dabia wo no ntoto anam nsi abɔnsam anamɔne mu abe gu so wafrɛ wo sɛ woyɛ born again yɛanhwɛ ne ɛyɛ wɔn mu mu akyi bɛsɛ yɛn ho ɛka yɛn nkwagyeɛ ɛna yɛn a yɛte kristo mu na yɛse yɛyi sɔfo ne yɛn bɔ gye yɛn so no na nkwagyeɛ abɔ maa me paapa sesa w'adwene sakra no ho Anammɔn bi a woretu no no ho. Woreyɛ aka akyire. Woreyɛ aka akyire wɔ w'abrabɔ. Woreyɛ, woreyɛ ma obi aka akyerɛ wo sɛ, wei nti menkɔ aso. Sɛ anka ɛbɛyɛ anka san som no. Change. Eyi nyɛ ade bi a obi a ɔyɛ bɔne anaasɛ ɔyɛ ni, ɔyɛ niwɔ a obi sɛbi nso obi te sɛ, na sɛ wobɔ tee ne bra ɛyɛ bɔne. Sɛbi wobɔ adwaman na sɛ wogyae. Ka kɔnfo no sɛ wɔgyae na wɔbɔ ti no da, ɛnyɛ bɔne. Ɛsɛ sɛ ɔka kyerɛ ne ba nya kwa no sɛ, Merentumi ntena bɔne mu nkɔsi awiei. Papa bi gyina hɔ pɛ sɛ membra ne nkyɛn, ɔwɔ daa nkwa ma me. Maame, yɛ me nhyira ɔyaw kɛse paa. Papa sɛ, Merentumi ntena bɔne mu nkɔsi awiei. Papa bi gyina hɔ, ebia mu a oduru, ɔde agye me sɛ membra. Na ndɛ Christian nyi, yɛfa hɛnho yɛ Christianfo, yɛfa hɛnho ho se yɛyɛ agyedefo, wokɔ kɛkɛ Nyame asɛm kyerɛ obi a, inya akwan gyina hɔ no mu ara na ɔaka, Ɛɛ, me de asɔr no mpo deɛ, mankɔ mpo a mefata, efisɛ hɔn a wɔkɔ asɔr no koraa, wohu hɔn nsaso so deɛ wɔtseɛ. Adɛn na ɛma Kristo wɔ su? Adɛn na ɛma Kristo ne werɛ ho? Adɛn na ɛma Kristo wonu no ho wɔ ne wu a obowu maa hɛn? Wɔnsan mbowu mma hɛn bio. Hɛn bio. Owu baako pɛ na ɛda hɔ ma dasani biara wɔ asaase so sɛ ɔno bɛwu yɛ three days ɔsɔreeɛ. Saa ara na wo nso wobɛwu na wokɔ a woakɔ woawie w'adwuma. Wɔ asaase so bio. Wonni biribiara kyɛfa wɔ asaase so wei so bio. Woawie yɛ. Wɔwie yɛ abɛn sɛ wogye obi ka, wobɛgye wo ka, sɛ wosisi dan, sɛ wotɔ kaa, sɛ woyɛ sɛ, wɔwie yɛ abɛn. Enti ɔyɛ better sɛ wobɛwe bɔne ho na woakae sɛ, Awurade, maba wo nkyɛn, nti gye me. Anka asikafo anka papa no anka ɛnyɛ wɔn nkoa na wɔbaeɛ, wɔn baa maa teneneefoɔ, wɔbaa maa abɔneɛfoɔ nyinaa. ɔbaa maa abɔneɛfoɔ. Te daane na meresua n'asɛm bi wɔ Mark, Mark wɔ baabi, ɔka asɛm bi, obi bisaa no sɛ, adɛn nti na wo deɛ wobaeɛ a wo ne abɔneɛfoɔ no tu gyefo tu sɛ, asɛm a ɔkaeɛ ne sɛ, ɔse hwɛ, mamba amma deɛ ɔy, ɛnyɛ deɛ ɔyare nko ara, na sɛ deɛ ɔy, ɔse deɛ ɔnyare no ntumi nnom aduro, agye sɛ, ɔse nea ɔnyɛ, nnipa ɔnyare, anaa sɛ nnipa ɔnyɛ, ɔnyare no ɔntumi mfa aduro no nnom, agye sɛ deɛ ɔyare. Enti that means obi a ɔtene no a anka papa no wamba na yɛn yɛ abɔnefo nti ɔdɔ hɛn na ɔbaa sɛ ɔdze no mogya no bɛsɔ hɛn so na ɔagye hɛn nkwa enti yɛatsena bɔn mu ara dɛ papa no so mbowu bio anaa? Yɛawareɛ mu, fintindua aba mu, adwuma mu, sintindua aba mu, yɛn aba mu, nso yɛn nko yɛn na yɛfa yɛn ho sɛ yɛyɛ Christianfo nti adɛn nti na yɛmfa yɛn sɛ biribi wɔ yɛn abusua mu, wɔ yɛn awareɛ mu, wɔ yɛn adwuma mu, wɔ yɛn boa no a yɛto so,

Hwan na wɔtumi daadaa wo? Hwan? Ntadaa no bi. Ɔse hwɛ, hwan na daadaa mo ma mo so mo wɔ wɔnim pɛɛ no? Mo so hwan na daadaa mo ma mo so mo efi no kwan no ho? Hwan? Hwan? Hwan na daadaa wo? Yɛwu. Wɔde yɛn nkwa ahinta Yesu Kristo mu. Enti wɔ wɔne Ɔhene no benyane abom. Enti yɛnhwehwɛ so na yengyae asase so de. That means deɛ yɛpɛ nyinaa yɛ zero. Ɛyɛ a na sɛ obi wo a, wokɔ hospital na sɛ obi awo a, akwadaa no fi yafunu bɛde adeɛ na wɔde baeɛ. Ne nsa ne ne mfuruma ano pɛ, yɛwie a na yɛdware na yɛde atadeɛ akyekyere no, yɛwie. But sɛ obi so akɔ a, ɛde adeɛ na wɔde kɔ. Wɔde atadeɛ na wɔhyɛ na wɔde kɔ, na asetra na ɛkɔ. Ɛsɛ nso wɔba asase so a wɔrekɔ no, wɔde amaneɛ ne ɛhaw na ɛfi. Ɛdɛ na me ne obi rekyɛ me nsɛm a, mekasa sɛ yɛwɔ akwadaa a nso wɔsua sɛ wɔaba wiase foforɔ mu. Baabi a wɔn deɛ ɛnyɛ sɛ wɔabie n'anim na aba wiase foforɔ mu. Na deɛ wɔawu nna na ɔno de wɔrekɔ no deɛ ɛno deɛ wɔwie. Ɔno deɛ wɔwie, ɔne obiara wɔwie ne deɛ. Sɛdeɛ Jeremiah twenty two verse ten no ka no, ɔse, Nsu mma owufoɔ ntwa adwo, na ɔno deɛ wɔnsan mba teasefoɔ asase bio. Akwadaa no yɛawo no nnɛ na ɔno waba asase wei so so no, ɔno na wɔbɛbu ho no amane, wɔabɛfa ohoo no ateetee mu, nti yɛwo no ma no ba asase so pɛ, ɔse, Ah! Ekua bɛn na mabɛsoɛ? Amanneɛ bɛn na mebɛfa ama mehu? Ayɛ adeɛ mmienu sɛ wiase a wɔabe, efie no a wɔakɔsoɛ mu no, sɛ ɛnyɛ Christian fie a mesan mɛwura no mu a, wɔakɔ abɔnsam no side. N'awia yi bɛwiɛ no sɛn? Enti the way wounded wɔ ne problem no de wɔwie no dɛn? But nnɛ yi ara de, yɛawo no na waba asase so, n'awia yi no wɔbɛyɛ nni koro de akɔ. baako na ɔde bɛkɔ, na awiei no ɔde nna baako kɔe no de adeɛ paa na ɔde bɛfiri asase wei so so de bɛkɔ. Awiei no, ɛno ne asɛm. Yɛn mu bebree, wɔhyɛ aseɛ yie, wɔhyɛ aseɛ yie paa, nso nnɛ wɔte, nso ɛyɛ wɔn sɛ wɔgyina hɔ. Metu me ho bi a, metu mehwɛ ne din na mesɛ, Awurade, Eyi ne asɛm, nti Awurade hu me mmɔbɔ na boa me. Adwuma a meyɛ nyinaa sɛ meyɛ pa. Mehu nkurɔfoɔ bebree wɔn mo se sam ɛna me ba asɛm ɛna me kyɛ fi Ghana koraa mehu nkurɔfoɔ mo nam asɛm ɛgya street me ka nyame asɛm de wɔn awie yɛ akɔ wie sɛn ɛna wɔn wɔn mo hu sɛ wɔn yɛ naked wɔn ayɛ weave wɔn tenten ta kanana toto no ntɔn wɔgyina hɔ nom wɔn ho sɛn sɛ sɛ Hu woyɛ ne interview n'asɛm a ɔka ne sɛ na wɔfii sɛ tɛte no deɛ wɔyɛ folo nkurɔfoɔ bi nti na wɔfii sɛ deɛ wɔyɛ na ɛyɛ saa na ɛyɛ nkurasesɛm a na wɔredi awie no amfa ankɔ awie yi ne ne kasa a wɔka kyerɛ sɛ awie yi Deɛ ɔbɛdi nkunim. Wodwo Revelation ho na woreka no kɔ, ɔse deɛ ɔbɛdi nkunim no, deɛ ɔbɛdi nkunim, ɔno na ɔbɛnya nkwa abotire. Nti maame Paapa bisa ho sɛ, ɛnnɛ yi a wotumi ka Nyame asɛm, wode Yesu ho adanseɛ kyerɛ obi, wɔwie yi bɛwia wo sɛn? Nnɛ mmerɛ wɔ hɔ yi, yɛnni nkaso. Ɔse wei mu gidigidigidi yɛ mmerɛ wɔ Nyame asɛm mu. Bɔ mpae more, hyɛ Nyame asɛm mu more de ba wo nkyɛn. Yɛwɔ nnipa bebree, nnipa gumaa ahodoɔ, nnipa gumaa ahodoɔ bebree, wonnim deɛ ɛyɛ wei, wonnim deɛ ɛyɛ wei. Ɔno ara sɛ wayɛ wo nipa, wo ne ne kɔ, wo ne ne ba, wo ne ne wɔ asɔre fie, wo ne yɛ biribiara bom, wonnim ɛkyena baabi wɔde wo bɛkɔ. Na wɔbɛyi wo ahwɛ hɔ. Nti me, metew menni adamfo. Woyɛ Awurade fi ma m'adamfo na me kunu na me ba. Menni adamfo. Menni adamfo. Yɛbɛsen asusu. Menni adamfo. Ɔkwan, ɔkwan bɛn na yɛbɛfa so? Yɛbɛfa so. Coles, Colesifo, Coles, Colossians, yɛka, yɛ, yɛdi ho nkɔmmɔ no. Colossians 3 na yɛreka kɔ no. Ɔsɛ yɛn nso yɛn, wɔde yɛn nkwa hinta Kristo mu. Yɛne no bɛnya ni abom. Nti yɛmfi abrabɔ tata akwaa, akwaa tebea no, yɛmfi mu. Yɛnka no hɔ nhwɛ. Ɔse, nti sɛ moanyi ne Kristo onyane a, monhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro, deɛ fa, a, monwinwin deɛ ɛwɔ asase so, na moawu, na mode mo nkwa ayi, mode mo nkwa hin ne Kristo ahinta Nyankopɔn. Ɛda a Kristo de ne nkwa bɛyɛ adi no, ɔno na ɔbɛyi mo so mo adi wɔ animuonyam mu. Mo akoa a ɔwɔ asase yi so, adwamammɔ, ɛfie adeyɔ, ɔdɔ, akɔnnɛ bɔne ne bere, aniberɛ a ayɛ asom, yeinom na ɛde Nyankopɔn abufuo ba, ɛno na mo mu te mu no, Mo so mo nantee mu, na afei deɛ mo deɛ. Ko bɔne, bɔnepɛ, abususɛm ne aniwusɛm nyinaa mfiri mo anom. Monni no. Monyɛ nipa dadaa ne ne nneyɔɔ no, na monhyɛ. Afoforɔ a ɔyɛ nim foforɔ kɔ nimdeɛ mu, deɛ ɔbɔɔ no no suban soɔ, deɛ Helani ne Judani, Twɛtwɛt. pɔtɔni, Sikritini, akoa a adehyeɛ nni hɔ bio, nso ne ade nyinaa mu wɔ nyinaa. Ansɛm wei yɛ twerɛsɛm aken, wɔnka dɛn nkyerɛ yɛn bio, aso onipa. Nneɛma nyinaa yɛ abosomsɛm o, sɛ yɛka sɛ obi yɛ. Sɛ yɛsɔ obi akɔ bosom so akɔgye tumi a ɔde wo tɔn adeɛ, ɔde yɛ sɛ ɔde yɛ se nko ara na ɛkyɛ sɛ wakɔ bosom hɔ. Ɛma saa nneɛma no a Bible no abobɔ so seesei nyinaa yɛ abosomsam a ɔtete yɛn mu, na yɛmmisa yɛn ho sɛ, 'Ɛnde yɛn Kristianfo a yɛwɔ ha yi, twenty nipa twenty a aso yɛn nyɛ ten percent ɛnni yɛn mu nipa twenty yɛ yɛ gu wɔn sɛ wɔn yɛ kristiafo no saa adi wɔ yɛ abad ɔni yɛ mu ten percent wɔ yɛ mu nti yɛabɔ mpa yɛ yɛbɔ yɛn nsɛm bɔ mpa yɛ saa nso abrabɔ dada no da so wɔ yɛ mu. Ɔbaboda dɔ no dɔ so wɔ yɛn mu. Ɔbaabɔ mu tumi gyina n'anim ka kyerɛ no sɛ, Me ara wo nti, menkɔ asɔre mpo. Asɔre koraa de, mempɛ sɛ yɛbɛka asɔre sɛ wɔn asɔre, efisɛ wogyina hɔ nom koraa, mehu yɛn sɔw sɛ suban na woyi no adi akyɛ wo nti, wotumi yɛ bold ka kyerɛ sɛ, Meyɛ sɔw sɛ woasakra, nti wo nti menkɔ asɔre. The Bible abobɔ so akyerɛ yɛn ni. nso so wohu sɛ obi kɔ bosome fie ɔde ɔkesi dan ɔde akɔ n'ade ɔde akɔ yɛ yie nso saa na dɛm yɛma a bible abobɔ so nyinaa yɛ abosom yɛma akoa tebea no mfiri yɛ mu yɛne kristo wu anyane nti ɔsoro nyama yɛhwehwɛ adɛn ne yɛka wiase nyama so do na yɛde fi akata yɛ kra so ɛtɔ bi ho nkɔnkɔ aba wɔn akoma ne nkɔn nyama egu mu no na mfata sɛ ɔbɛn wɔ sɛ ɔkɔ Nso wo so wo bɔ mpae sɛ yɛ mo nkɔ nkɔ ɔnbɔ bo wɔ asu hmm wo bɔ ɔnbɔ bo wɔ asu bebree no wɔn ahyɛ ase o a saa bere wɔn fi sɛ wɔn ntumi nye bere du sɛm ntoto wɔn akɔ akɔtena wiase nti wɔn de wɔn no wɔasa wɔasa sɛ wɔn ba so wɔn nim sa baabi so na wɔn a woso se wɔyɛ kristian no woso wɔyɛ deɛn afa asɛm a da bia wote ho Da biara sɛ me wo na woda wo sɔre wote wɔ fam so wote wɔ bus mu wote wɔ train mu area hɔ aburokyi mpo de bia na baabi aka nyame asɛm da bɛn na watena saa adwene ho apisa ho sɛ deɛ wɔ nsɛmpa a wɔbɔ no dɔm so memfa kwan yi bi da a me so mɛsakra m'adwene nneɛma bi mɛfa agye me ho da bɛn da bɛn wohyia kristoni bi a the bible bobɔ sua bi wɔ ne mu ɛni berɛ kɔnkɔnsa, ahoɔyaa, kunso, mpaapaemu, ɔtirimu, saa nnipa nyinaa ha yi mmienu na Yesu na na ɔne wɔn nam. Ko wɔnya nkwagyeɛ. Du mmienu o, ɛna ɔka sika do nti nkwagyeɛ bɔɔ no. Nti obi a ne berɛ wɔ wo mu, ahoɔyaa wɔ wo mu, wɔ Nyame anka yɛ me no, huni sɛ wodi yɛ akyi aboa hɛn kɛkɛ sɛ Nyame adwuma bɔkɔ ato nkwagyeɛ bɔpɔ. Anibefo bi a nsen ahenni no mu. Anibefo bi a nsen ahenni no mu. Wode anibere wɔ yi kɔ. Woha wo ho. Adɛn nti na woha wo ho? Adɛn nti na wontena ase na wombɔ mpa yi bisa dom mfi Nyame hɔ? Wosɔre yɛyɛ fast a woyɛ bi, yɛbɔ yɛn nsam a wobɔ bi, yɛtua sika bi a w'aso a wotua bi, tithe bi, wogye ho tumi sɛ woyɛ Christiani paa, yɛmmɔ adwom so, nanso wo suban ne wo tirim no, wonsakraeɛ. Ɔsoro gyinii hwehwɛ anaa asaase gyinii hwehwɛ? Nneɛma na yɛpɛ yɛde ama kwan ma anaa asaase so na yɛpɛ? Seesei kisa sum abu, obiara pɛ sɛ ɔyɛ Christianni, hwan na wɔyɛ bɔne?

sɛ ɔno na wɔresom. Na wo nso a wosɛ wosɛ woyɛ Christianni na woagye Yehowa adi na asɛm no adi no, sɛ w'abrabɔ no atumi asɔ afoforo ani wɔ wo ade wɔ asase so. Saa na yɛatwerɛ no wɔ soro hɔ. Saa na yɛatwerɛ no wɔ soro hɔ. Na wobɛte no wɔyɛ sɛ na meyɛ sɛ yɛ na masakra. Na mɛte no sɛ na meyɛ sɛ na masakra.

Nkwagye a woeyi no, bɔ ho bɛ no sɔ mu yie. Paapa nkwagye a woeyi no, bɔ ho bɛ no sɔ mu yie. Maame nkwagye a woeyi no, bɔ ho bɛ no sɔ mu yie. Oyi ne nka so, wontumi nto wo nkwa nhyɛ da. Wonka nkyerɛ w'ade sɛ, Adeɛ wei na anka mɛpɛ sɛ meyɛ na ɛfiri, meyɛɛ sɛ se. Wokɔ dɛ nnɛ no woansɔ wo mmara so, wokɔ. Ɔno ɔkɔ ayɛyi bia nnu asamrado hɔ bio a wobɛka sɛ worekɔ akɔnu wo ho. Judgement day ato wo. Baabi a worekɔ no, sɛ ɛyɛ heaven a ɛkɔ, ɛyɛ gya mu a worekɔ. This week, nnipa wɔn a wɔyɛ wu a yɛasie wɔn mu, obiara kɔ bia ɔkɔ. Wɔkɔ twɛn a the judgement day wɔkɔ ɛyɛ soro ho kakra. Sɛ wokata so a ɛyɛ a w'adwenem no bisabisa wo ho sɛ mayɛ dɛn na mepiee, mekaa dɛn, mekaa asɛm kyerɛɛ obi, meduae a meyɛɛ dɛn, bisabisa wo ho ansa woaka w'ani agu do. Sɛ woansɔre a wonim baabi a worekɔ. Ɛnna momfa nkyɛ me. Metsɛɛ dzen a dɛ minyim ɔaha me beberee ntsi ama ne yɛ pɛnsɛmpɛnsɛ ndzɛmba beberee mu. Efisɛ mber wei yɛ mber a ɔwɔ sɛ yɛma hɛn enyi da hɔ na yɛma Nyame dɛ yɛbɛtoa mu kyerɛwsɛm no paa. Maame, nka no Bible nsɛm, wobɛka no Bible dɛmba biara o, woreka no Bible dɛmba biara, wɔagye ato mu sɛ wɔbɛbɔ wo wu ma woenntɔnkwenee yɛ. Wɔnntɔnkwenee yɛ. Yɛtɔ na ma yɛkɔ yɛn gyabea ne yɛn mmirika ne yɛde afa ha ne yɛde apɔ ha ne yɛde ase ha. Nsuo tɔ na yɛnam mu ne yɛrebɔ mpase ka ɛboɔ afoforɔ. Nanso yɛn mma bi kɔ yɛn mu a yɛn yɛn gya nto kwan nti sɛ ɛkyena woda na woansɔ pa no a ɔno ɔnam wo so na woasaka no wanya nkwa ama ne kra na wo a wode wo sika kɔɛ no nkwa gya abɔ. Nti nyɛ me anadwo me nnaeɛ madwene sɛ medwendwe yɛma bi ho saa na afei gya me anusua sɛ adɛn na awurade nipa bi mu asase so a wɔn pɛ na wɔn mu su ɛte saa sɛ ne su ne ne bɛn te sɛ aboa ɛne ne bɛn ne te sɛ aboa wotumi reate nneɛma bi wotumi sɛ nipa wogye wɔn su a wote ne mu nyɛ nipa su wɔyɛ aboa su efisɛ wɔn te a meyɛ nyɛ na wɔn mo yɛ bɛ ne su te sɛ aboa Nso wɔnam ase nyaa na wɔadi bɔne, na wɔse na megye fi sɛ, nso ɔnim sɛ deɛ ɔyɛ no ɔnyɛ. So wɔyɛ? So wɔyɛ? Hwan na ɔmfi so na ɔmmɛkasa nkyerɛ wo? Wote asɔrefoɔ sua Nyame asɛm, wo ne nkurɔfoɔ te Nyame asɛm, so wankasa ma wonsakrae? Hwan na ɔmfi so na ɔmmɛkasa nkyerɛ wo? Nyame bɛfa no mu akasa akyerɛ wo. Wo ba a w'awo no, Nyame bɛtumi afa no mu akasa akyerɛ wo. Nsu na ɔgye wo nkwagye bɛbɔ wo. Nsu no akyi no, wonngyae a wobewu, nkwagye bɛbɔ. Gyidifo bebree yɛ afei ho Akristiafo bebree, nanso yɛn nsa mmere no na nna no, ebiara nni hɔ deɛ yɛatwa ɛ. Wɔ. Yɛ na me, meka Job fourteen no a, ɛduru baabi a me yam ahye me, mese ei, dinn. Wo nnwom ho, yɛtwa wo hyia to hɔ ma wo a wodwi wo a wonsan hɔ o. Ɛnyɛ aforo bɛka akyerɛ w'ade sɛ w'ade na anka mekɔyɛ adeɛ wei nti twɛn ansa ewɔde na anka mo asɛm bi ka akyerɛ me bɛyi na anka daabi daa ne na mehwɛ yɛ bra yi na mehwɛ no mehwɛ ɛno a mese a bra yi wɔ yare a wɔda wɔ nyinaa nkitaho de wɔne na awurade nyankopɔn di yɛ na mebisa me nkɔmmɔ bɛn wɔne na awurade nyankopɔn di yɛ mese taama ne mmerɛ so yɛ na onim sɛ wɔn sɔre bio na asɛm bɛn na wɔne awurade di na medwene ho But ɔno ne Nyankopɔn ntam asɛm. Yɛnhwɛ yie. Yerewa de Yesu Kristo ɔba. Oke na kɛtɛ o, dibre sɛ na obia no. Ɔse ne yɛn nyinaa na obepia wɔ atɛn bune nim papa o, bɔne o, ɔno na ɔbɛgyina so abua me nom mmienu atɛn. Wɔ nnɛ dei, deɛ ɔgya ama me ne wo sɛ yɛnkyɛ. Wɔnfa nkyɛ me bebree, me tablet no, ɛne yei, nti akyena Nyame yɛ adom mɛhwɛ. Nyame nhyira mo. Nneɛma bebree aka akyi. Nanso ɔnyɛ hwee. Nyame nhyira mo yɛ mo kɛse paa. Baabi a ɔwɔ biara ɔbɛsi wo tiri ase. Na sɛ womfa Yesu yɛ wo kra no agye nkwa a, woafa din. Wo sin dɛ dɛ Ewurade, me Vida. Ewurade me da wo ase na wama mate w'asɛm dɛ dɛ. Papa me safam bɔne nyinaa kyɛ me, me mmarato ne m'amumuyɛ. Matene w'asɛm mu sɛ ndɛ dɛ fo. Ewurade hu me mmɔbɔ na fa me mmarato Nyinaa kyɛ me, m'abrabɔ dada, me nneyɛɛ dada, me suban dada kyɛ me. Ofi nnɛ da rekɔ, Awurade, me ne wo bɛnantew asomdwoe mu wɔ me nkwa nna nyinaa wɔ asase. Nyɛ biribiara bi a Awurade wo nka me ho. Hu me mmɔbɔ na fa me sie, na deɛ mesua biara wɔde m'ani yɛ. Yɛ me kyidɔm, na gye me fi wiase sum mu, na ma wo hann no. Mu hann ntɔ me so, na fa wo bɔgya no tew me kra ho, na sɛ wosian w'anom yɛn mu a, wɔatu me na wɔabɔ me ayɛ me, na wɔahyɛ me anuonyam wɔ dɔ bɛ Yesu Kristo din mu nti, amen. Yɛda wo ase, Nyame a woyɛ kɛse, ndɛ dɛ wode wo nsɛm a eye abɛdom wo mba, aseda nka wo din sɛ woama wo bɛ w'anom angu ase na wɔahyɛ wo bɛ anuonyam wɔ dɔ.